Ашшӗн ывӑлӗн святой сывлӑшӗн ячӗпе аминь. Эй Турӑ, хӗрхенсем мана ҫылӑхлӑ ҫынна. Эй Турӑ, Тур ывӑлӗ Иисус Христос хӑвӑн чунта сан кӗлтунипе, мӗн пур святой ҫынсем кӗлтунипе ҫырлах пире. Аминь. Мухтав сана, Турӑмӑр, мухтав сана. Эй, ҫӳлти патша, эсӗ чуна лӑплантаратӑн, эсӗ тӳрӗ сывлӑш, эс пур ҫӗрте те пур, эс пурне те пултаратӑн, пур ырлӑх та санран тухать, чӗрӗлӗх те эсӗ паратӑн. Пирӗн ӑша кӗрсе вырнаҫ, пур усалтан та тасат пире, ырӑ-турӑ пирӗн чунсене ҫӑл. Святой Туры Святой Хватлӑ Святой вилӗмсӗр ҫырлах пире. Святой Туры Святой Хватлӑ Святой вилӗмсӗр ҫырлах пире. Святой Туры Святой Хватлӑ Святой вилӗмсӗр ҫырлах пире. Мухтав ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне халӗ грек чан та ӗмӗрӗмӗрех. Аминь. Чӑн та аса виҫӗ постачлӑ Турӑ, Хуятушӑн ҫырлах пире, Эй Турӑ ҫылӑхран тасат пире, Эй Патша эпир йӗркесӗр пурӑннине каҫар, Эй Святой Сывлӑш пирӗн вӑйсӑрлӑха килсе тӳрлет. Эй Турӑ ҫырлах, Эй Турӑ ҫырлах, Эй Турӑ ҫырлах, мухтав ашшӗне, ывӑлне, Святой Сывлӑшне халӗ те кирек ҫанталӑк Пӗрремӗрех, аминь. Эй, ҫӳлте Аттемӗр, сан яту хисеплентӗр, сан патшалӑху килтӗр, санӑн ирӗкӳ ҫӗр ҫинче те ҫӳлти пекех пултӑр. Паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар пире. Эпир хамӑра парӑмлӑ пулнисене каҫарнӑ пек пирӗн парӑмсене каҫар пире, ҫылӑха ан кӗрт пире, усалтан хӑтар пире. Э, ырӑ тура, ҫывӑрса тӑрсан сана пуҫҫапа отпрасана хӑватлӑ тура ангелсен юрри юрлатпӑр. Э, святой, святой, святой тура, тура мӑшӑкӗл тунипе ҫырлах пире. Мухтав ашшӗне ывӑлне, святой сывлӑшне. Эй, Турӑ, ыйхӑран вырӑн ҫинчен ман эстӗр атрӑн, ӑсӑма чӗреме тасат, сана виҫӗ постаҫлӑ таса тура мухтаса юрлама чӗлхе ҫӑварма уҫ. Эй, святой, святой, Святой Турӑ турамӑшӗ кӗлнӳпе ҫырлах пире, халӗ те грекҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех аминь, аслӑ тӳрех суттӑма сасартӑк кӗлӗмӗн тунисем пурсӑмӑрӑн та курӑнса тӑрӗҫ, ҫавӑнпа хӑраса ҫурҫӗрте кӗлтӑвар. Эй, Святой, Святой, Святой Турӑ турамӑш кӗлнӳпе ҫырлах пире,

Хӑвӑн этеме юратакан кӑмӑлупа хӗрхенсе мана тӑра ҫук ҫӗртен тӑратрӑн, ирхиелле тӑрса хӑвӑн хӑватна мухтамалла турӑн. Ӗнтӗ ман шухӑшӑмсене таса чӗлхе-ҫӑварӑма уҫ, сан сӑмахусене вӗренем, эс кӑтартнӑ йӗркене ӑнланса илем, эс хушнине туса пурӑнам, сана чунтан-вартан аслам, сан таса ятна мухтаса юрлам. Ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне халӗ те кирек чан та ӗмӗрӗмӗрех аминь. Килӗр пачча турӑмӑра пуҫҫа пар. Килӗ Христоса пачча турӑмӑра ӳксе пуҫҫа пар. Килӗ Христоса пачча турӑмӑра хӑйне ӳксе пуҫҫа пар. Эй, Турӑҫӑм, Хӑвӑн аслӑрлӑхупа хӗрхенсем мана Хӑвӑн вӗҫӗмсӗр ырӑ кӑмӑлупа йӗркесӗр ӗҫӗме тасатса, ман йӗркесӗрлӗхӗме ҫӑва-ҫӑва ярсам ҫылӑхӑмран тасатсам мана. Йӗркесӗр ӗҫӗме пӗлетӗп, ҫылӑхӑм яланах хам умра тӑрать. Пӗр сан умӑнта, сан умта ҫылӑха кӗтӗм, сан умӑнта усал ӗҫ турӑм. Эс тӗрӗс айӑплатӑн иккен, таса суд тӑватӑн иккен. Акӑйӑпа аннем ӑшӗнчех ҫылӑхпа пуҫланнӑ, аннемех мана ҫылӑхлӑ ҫуратнӑ. Акӑ эсӗ чӗрири чӑнлӑха юратрӑм, ӑшӑм чиккиме ӑслӑлӑхна пӗлтертӗн. Изоппа сирпӗтсе мана эп тасалӑп, ҫуса тасатсам мана эп юртан та шурӑ пулӑп. Хӑлхама савӑнса хӗпӗртемелли хыпар кӗртсем, эс ваннӑ шӑмӑшакӑм, савӑнӗччӗ. Ман ҫылӑхӑмсем ҫинчен куҫна илсем, пур йӗркесӗр ӗҫҫӗнсен те тасатсам мана. И, турӑҫӑм, ман ӑшӑма таса чӗре туса хур, ӑшӑмри сывлӑша ҫӗнетсе тӳрӗту. Мана хулмӑнтан сирсе ан ярсам, хӑвӑн таса сывлӑшна туртсан илсем манран. Хуҫӑлассипе каллех савӑнтар мана, хӑватлӑ сывлӑшупа тӗреклентер мана. Йӗркесӗр пурӑнакансене сан ҫулупа пыма вӗрентӗп, усал ҫынсем сан енне ҫаврӑнӗҫ. Эй, турӑҫӑм, мана ҫӑлакан турӑ, юн тӑкнӑ ҫылӑхсенчен хӑтарсам мана. Чӗлхем сан тӳрӗлӗхне савӑнса мухтӗ. Эй, турӑ, чӗлхе ҫӑварӑма уҫҫам. Чӗлхе ҫӑварӑм сана мухтаса калаҫӗ. Эс парнешӗн пулсан эп парӑттӑм. Пӗтӗмӗшпе ҫунтарса панине эсӗ кӑмӑл тумастӑн. Тура юрӑхлӑ парне хуйхӑллӑ чун хуйхӑллӑ йӑваш чӗрене Турӑ пӑрахмастӑн. Эй Турӑ, ху кӑмӑл-тунипе Сиона ырлӑх кӑтарт, Иерусалим хӳмисене хӳсе ҫавӑр. Вара эсӗ тӳрлӗх парнене те, панӑ парнене те, пӗтӗмӗшпе ҫунтарса панине те кӑмӑл тӑвӑн. Ун чухне сана парне кӳрекен вырӑнусем ҫине пӑрусем пусса хурӗҫ. Пӗр атте Турра ӗненетӗп, вӑл пурне те тытса тӑрать, пӗлет те ҫӗре курӑнаканнине, курӑнманнине, пурне те вӑл пултарӑн тесе. Тата пӗр Иисус Христос Турра ӗненетӗп, вӑл Туррӑн пӗртен-пӗр ывӑлӗ, вӑл пур ӗмӗртен малтан ашшӗнчен ҫуралнӑ, вӑл ҫутӑран ҫутӑ тухнӑ пек, чӑн Турран ҫуралнӑ чӑн Турӑ ӑна пултарман, вӑл ҫуралнӑ, вӑл ашшӗпе пӗрех пурте ун урлӑ пулнӑ тесе. Вӑл пире, темсене, ҫӑласшӑн ҫӳлтен анса святой сывлӑш хӑвачӗпе Мария хӗртен ӳтленсе ҫын пулнӑ тесе Понтий Пилат пурӑннӑ вӑхӑтра ӑна пирӗншӗн хӗре ҫумне пӑталаса асаплантарса вӗлерсе пытарнӑ тесе Турӑ ҫырӑвӗнче ҫырнӑ пек вӑл виҫҫӗмӗш кунне вилӗмрен чӗрӗлсе тӑнӑ тесе вӑл пӗлӗт ҫине ҫӗкленсе ашшӗн сылтӑм енне ларнӑ тесе вӑл чӗррисене те вилнисене те суд туса уйӑрмаслӑхӗ татах килмелле ун патшалӑхӗ нихӑҫан та пӗтес ҫук тесе Тата Святой Сылӑш Туранӗне йӗтӗп. Вӑл чӗрӗлӗх парать, вӑл ашшӗнчен тухатӑн. Ашшӗпе ывӑлӗпе пӗрле мухтаса пуҫҫапмалла. Пророксене вӑлкалаттарӑн тесе. Чиркӗвенене те вӗпре ҫеҫ таса пӗтӗм ҫӗр ҫинче пӗрре анчах вӑл апостолсенчен юлнӑ тесе. Ҫылӑха каҫарттармашкӑн пӗрре анчах тӗне кӗмеллине пӗлсе тӑратӑп. Вилнӗ ҫынсем чӗрӗлсе тӑрассине леш тӗнчере ӗмӗр-ӗмӗрех пурӑнассине кӗтсе тӑратӑп. Аминь. Эй, Турӑ, тасатса мана ҫылӑхлӑскере. Санӑн умӑнта нихҫан та ырӑ ӗҫ туман ҫапах усалтан хӑтарса тӑр мана. Ман ӑшӑмра сан ирӗкӳ пултӑр, ҫылӑхлӑ ҫӑварӑма айӑпа кӗмесӗр уҫма юрӑхлӑ пулам. Сан таса ятна мухтаса тӑрам. Ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне халь те кирек ҫан та ӗмӗрӗмӗрех аминь. Эй, ҫӑлакан, Ыйхӑран тӑрсан сана ҫурҫӗркелли тӑватӑп, сана ӳксе пуҫҫапса калатӑп. Ҫывӑхпах ҫывӑрса кайса вилме ан пар мана. Эй ху ирӗкӳпе пӑталаннӑ турӑ, ырлӑхна кӑтарт мана, ӳркенсе выртнӑ ҫӗртен часрах тӑрат мана, хумлӑ тӑрса кӗлтӑваканскере ҫӑл мана. Ҫӗрлехи ыйхӑ хыҫҫӑн ҫылӑхсӑр ирткелме кун пар, эй Христос турӑ ҫӑл мана. Этеме савакан патша турӑ, ҫывӑрса тӑрсанах сана йӑлӑнатӑп, сан ырӑ кӑмӑлна шанса эс хушнӑ ӗҫсене тума тытӑнатӑп, сана пуҫҫапса тархаслатӑп, пур вӑхӑтра та, пур ӗҫре те пулӑш мана. Ку тӗнчере тӗрлӗ усал ӗҫе тӑвасран сыхла, шуйттан улталаса ҫылӑха кӗртесрен хӑтар, хӑвӑн ӗмӗрхи патшалӑхна ҫӑлса кӗрт мана. Эс мана пултаракан пур ырлӑха кӑларакан та, пур ырлӑха паракан та эсех. Мӗнпур ӗмӗтӗм манӑн санра. Сана мухтатӑп халӗ те кирек хӑҫан та ӗмӗрӗмӗрех. Аминь. Эй, Турӑ, эсӗ нумай ырлӑхупа, вӗҫӗмсӗр ырӑ кӑмӑлупа мана, хут ҫуруна, ҫак иртсе кайнӑ ҫӗре пур усалтан та лайӑх ирттерсе яма патӑн. Эй, пурне те пултаракан патша турӑ, эсӗ хӑвӑн чӑн ҫуттупа ху хушнине таса чӗремпе туса пурӑнма тивӗҫлӗ ту мана. Халӗ те кирек-ҫан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Эй, пурне те тытса тӑракан турӑ, ангелсенӗн те, этемсенӗн те Турри, Эсӗ ҫӳлте пурӑнатӑн, ҫӗр ҫинчисене куратӑн, чӗрери ӑшри шухӑшсене пӗлсе тӑратӑн. Эсӗ ӗмӗртен малтанхи ӗмӗрех пур ҫутӑ. Сан улшӑнасси урӑх тӗрлӗ пуласси нимӗн те ҫук. Эй, вилӗмсӗр патша, халӗ эпир санӑн пит ырӑ кӑмӑлна шанса ҫылӑхлӑ чӗлхе ҫӑварӑмпа сана тархаслатпӑр. Пирӗн кӗллӗмӗрех хапӑл ил, эпир ӗҫпе, сӑмахпа, шухӑшпа е пӗлсе е пӗлмесӗр ҫылӑхаканни пурне те каҫар. Ӳтӗмӗрсенӗн, чунӑмӑрсенӗн ирсӗрлӗхӗнчен пуринчен те тасат пире. Ку тӗнчери пурнӑҫӑн тӗттӗм ҫӗрне пӗтӗмӗшпех сыхӑ чӗрепе ырӑ шухӑшпа ирттерсе мабар. Хӑвӑн пӗртен-пӗр ывӑлу, пире ҫӑлакан Турӑмӑр Иисус Христос, ҫутӑлса килес чаплӑ куна кӗтсе тӑма пар. Аслӑ тӳре пурне те ӗҫсем тӑрӑх суд тума килнӗ ҫӗре эпир ӳркенсе ан выртар, сыхланса ырӑ ӗҫсем туса кӗтсе хатӗрленсе тӑрар. Унпа пӗрле мухтавлӑ, савӑнӑҫлӑ ҫуртне кӗрер. Унта савӑнса тӑракансем сана пӗр чарӑнмасӑр мухтаса юрлаҫҫӗ. Санӑн чӗлхе калайми илемлӗ сӑнна курса тӑракансем калама ҫук савӑнаҫҫӗ. Эс пурне те ҫутӑлтарса тӑракан чӑн ҫутӑ, Сана пур чун та ӗмӗр-ӗмӗрех мухтаса тӑрать. Аминь. Э, ҫӳлти Турӑ, ырлӑх паракан Турӑ, сана мухтатпӑр. Эсӗ пирӗншӗн ӗмӗртенпех темӗн чухлӗ пысӑк, пӗлсе ҫитерме ҫук чаплӑ, пит хӑрушӑ ӗҫсем туса тӑратӑн. Вӗсен хисепӗ те ҫук. Эс пире тӗрексӗрскерсене канма, йывӑр ӗҫпе вунакан ӳтӗмӗре ҫӑмӑллатма ыйхӑ панӑ. Тав та пуҫ сана. Эсӗ пире усал ӗҫӗмӗрсемпех пӗтермерӗн. Яланхи пекех этеме хӗрхенсе пире нимӗн туймасӑр выртакансене тӑратрӑн. Хӑн-хӑватна мухтамалла турӑн. Ҫавӑнпа сана вӗҫӗмсӗр ырлӑхлӑ Турра йӑлӑнатпӑр. Пирӗн шухӑшӑмӑра тасат, ӑсӑмӑра юлхавлӑн ыйх Йывӑр ыйхинчен вӑрать. Чӗлхеҫӗ вара маоҫ, хӑвна мухтаса тӑмалла ту. Вара сана пур ҫӗрте те мухтаса тӑракан ӗмӗртен малтанхи атте турра, пӗртен-пӗр ывӑлупа, пурне те чӗрӗ тӑвакан чӑн та аса ырӑ сывлӑшупа пӗрле пӗр иккӗленмесӗр юрласа мухтамалла пулар. Халӗ те кирек чӑн та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. И дурӑн мана пӑсса суракан амӑшӗ, сан тивлетне мухтаса юрлатӑп, сана тархаслатӑп. Ман ӑсӑма хӑватлантар. Христос хушнӑ пек тӳрӗ ҫулпа пыма вӗрент мана. Манран хуйха, йывӑрлӑха сирсе яр, юрласа тӑма хӑват пар. Эй, турӑ суйласа илнӗ таса хӗр, ҫылӑхсем туса ҫыхӑннӑ ҫыхӑмсене ху кӗлтунипе салтсар, ҫӗрле те, кӑнтӑрла та хама хирӗҫ тӑракан тӑшмансенчен хӑтарса сыхласа тӑр мана. Эй, чӗрӗлӗх паракан тура ҫуратнӑ хӗр, усал ӗҫсемпех вилнӗскере чӗрт мана. Эй, нихҫан анса ларми ҫутта ҫуратнӑ хӗр, ман суккӑрланӑ чунӑма ҫутат. Патшалӑн тӗлӗмелле тӗлӗнмелле ҫурчӗ турӑ сывлӑшӗ ҫурчӗ тумана илсе ҫуратнӑ хӗр нумай ҫултанпа асаплантаракан суранӑмсене тӳрлет. Мана пурнӑҫ тӑвӑлӗпе хумханса ҫӳрекенскере ӳкӗнӳ ҫулӗ ҫине тӑрать. Ӗмӗрлӗх вутрантӑр, усал хуртсенчен те, тамӑкран та хӑтар мана. Мана нумай ҫылӑхпа айӑплӑскере шуйттан савӑнӑҫӗ ан ту. Эй, айӑпсӑр чӑнтаса хӗр, Сисмесӗр тунӑ ҫылӑхсемпе кивелнӗскере ҫӗнет мана. Пур тӗрлӗ асапран та ютшӑнтар мана. Пурин те паччине тархасла. Мӗн пур святой ҫынсемпе пӗрле пӗлӗт ҫинчи савӑнӑҫа кӗтме тивӗҫлӗ ту мана. Эй чӑн та Захар, хӑвӑн юрӑхсӑр чурун сассине илт. Эй чӑн та Захар, чунӑм исӗрлӗхне тасат куҫҫулӗ юхмала ту. Эй-турӑ мана пӑхса тӑракан амӑшӗ, сана пӗр чарӑнмасӑр чӗремпе ӗсӗкле-ӗсӗкле тархаслатӑп, тӑрӑшманшӑн эп йӑлӑнса кӗлтунине ил, ӑна хӗрхенекен кӑмӑллӑ турӑ патне ҫитер. Эй, ангелсенчен те аслӑ таса хӗр, ку тӗнчере аслӑн шухӑшсене ҫӗнтерсе ҫейле тухма пар мана, ыр тивлетӳ пӑхса сыхласа тӑтӑр мана. Эй Прайсӑр таса хӗр, эп Христоса кӗлтума ирсӗрленнӗ алӑма ҫӗклем, сана мухтама ҫылӑхлӑ чӗхе ҫӑварма уҫа. Тӑрӑшса тархасласа чунӑма пӗтерекен исӗрлӗхсенчен хӑтар мана. Ӑна хисеплеме те, пуҫҫапма та тивӗҫлӗ. Халӗ те кирек чан та ӗмӗрӗмӗрех. Аминь. Эй нумай ырлӑхлӑ пит хӗрхенекен Иисус Христос Турӑҫӑм, эс пурне те хытӑ юратнӑ тӑрӑх пире ҫӑласшӑн ҫӳлтен анса итленнӗ. Эй ҫӑлакан, сана тархаслатӑп, хӑвӑнӑрлӑхупа каллех ҫӑл мана. Анчах ӗҫсемшӗн кӑна ҫӑлӑнас пулсан, вӑл ырлӑхпа халех ҫӑлни мар тивӗҫлӗрен ҫӑлни. Эй нумай Уҫӑ кӑмӑллӑ чӗлхе калайми хӗрхенекен Христоза эс кукалана. Мана ӗненекен чӗрӗ пулӗ вӑл ӗмӗрне те вилӗм курмӗ тенӗ. Сана ӗнени ӗмӗ ҫухатнисене ҫапла ҫӑлать пулсан, акӑ эпӗ ӗнени те ӗнтӗ ҫӑл мана. Эсӗ манӑн Турӑ, мана пултаракан Турӑ. Эй Турӑм, эпӗ ӗнени ӗҫсем вырӑнне пултӑр. Мана хама тӳрре кӑларакан ӗҫсене пӗрре те тупаймӑн. Пурин вырӑнне те маншӑн ҫак пӗр ӗненми пултӑр, ҫак маншӑн хута кӗтӗр, ҫак мана тӳрре кӑлартӑр, ҫак мана хӑвӑн ӗмӗрлӗх-мухтавлӑхна пая кӗрттӗр. Эй, сӑмах турӑ, ҫапла вара шуйттан мана туртса илме те ан пултартӑр, сан аллунтан, сан хӳттӳнтен туртса илеп тесе те ан мухтанайтӑр. Иҫлаган Христосӑм, хам ҫӑлӑнасшӑн пулсан пулмасан та ҫӑл мана, эп пӗтӗмпех пӗртрӗм хӑвӑртрах-хӑвӑртрах килсе ҫӑл мана. Эпӗ аннем ӑшӗнче чухнех эсӗ манӑн Туррӑм. Эй Турӑ, эпӗ ӗлӗк ҫак ҫылӑха юратнӑ пек, халь ӗнтӗ мана хӑвна юратма тивӗҫлӗ ту. Ӗлӗк ултавҫӑ шуйттана ӗҫлесе пурӑннӑ пек, халь пӗр ӳркенмесӗр каллех хӑвна тӑрӑшса ӗҫлесе пурӑнма юрӑхлӑ ту мана. Эп пурнӑҫӑм пуркунчен тӑлассанах хам турӑма Иисус Христоса ӗҫлесе пурӑнам. Халӗ те кирек чан та ӗмӗрӗмӗрех. Аминь. Эй, манӑн мӗскӗн чунӑмпа, чарусӑр пурнӑҫӑма пӑхса тӑракан святой ангел, ан пӑрахса мана, ҫылӑхлӑ ҫынна, хама хам чараймасӑн пӑрахса ан кайсам манран. Ҫак вилӗмлӗ ӳтӗме иртӗнтерекен шуйтана мана хӑйне пӑхӑнтарма май ан пар. Вӑйсӑрланӑ тӗрексӗр алӑмран хытӑ тытса ҫӑлӑнӑ ҫулӗ ҫине иртсе тухмана. Эйман мӗскӗн Джинупа ӳппеме сыхласа усракан Туррӑн святой ангелӗ. Пурӑнан ӗмӗрӗн тӑршшӗнче сана мӗн кӳрентернине пурне те каҫар, мана ҫак иртнӗ каҫ ҫылӑха кӗтӗм пулсан та каҫар, паянхи кун хӳтӗлесе тӑр мана. Усал, кирек епле улталасран та сыхла мана. Тура ман пӗр ҫылӑхпа та кӳрентерес марччӗ, маншӑн тура тархасла. Вӑл мана хӑйӗнчен хӑраса та мала тӑвинччӗ, эп ун ырлӑхне курма тивӗҫлӗ чура пулӑпинччӗ. Аминь. Эй, мана пӑхса усракан чӑн таса Турӑ Амӑшӗ, хӑвӑн хӑватлӑ таса кӗллӳпе мана нимене юрӑхсӑр тӗлӗнмелли чурӑна хуйха ӳкесрен, манӑҫа касран, ӑса ҫухатасран, ӳркенесрен хӑтар. Пур ирсӗр усал кирлӗ мар шухӑшсене те ман пӑсӑннӑ чӗремрен тӗттӗмленнӗ ӑсӑмран сирсе яр. Эп мӗскӗн йӗрӗнмелли ҫын ман чарусӑр шухӑшсен ҫулӑмне сӳнтер. Ӑшӑма тӗрлӗ усал шухӑш кӗрсе ун хыҫҫӑн касран сыхла, усал ӗҫсем тума тытӑнасран хӑтар мана. Сана пур халӑхсем те мухтаҫҫӗ, сан чӑн та заятна ӗмӗр-ӗмӗрех асласа тӑраҫҫӗ. Аминь. Эй тура юрӑхлӑ пулнӑ Святой эс мана, пулӑшакан, ман чунӑмшӑн кӗлтӑвакан, эп сана тархасласа йӑлнатӑп маншӑн Турра кӗлту. Эй Тура ҫуратнӑ хӗр савӑн, сампала Турӑ тивлетлӗ Мария, эс пур хӗрарӑмсенчен те мухтавлӑ, санран ҫурални те мухтавлӑ, эсӗ пирӗн чунсене ҫӑлакана ҫуратнӑ. Эй, Турӑ, этем ӳсӗне ҫӑл хӑвӑн халӑхна ырӑ курмалла ту, чӑн тӗне тытса тӑракан Христос халӑхне тӑшманӗсене ҫӗнтерме вӑй-хӑват пар, патшалӑхна Хӑвӑн хӗресӳ хӑвачӗпе усра. Эй, Турӑ, ман ҫылӑхӑмсене каҫаракан Аттеме ҫӑл, ырлӑх ту, ун таса кӗлӗпе ман ҫылӑхӑмсене каҫар. Эй Турӑ, ман атте-аннеме, пиччем шӑллӑмсене, акам йӑмӑкӑмсене, тӑван-хурӑнташӑмсене, тусӑм-йышӑмсене пурне те ҫӑл, ырлӑх ту, ку тӗнчере те, леш тӗнчере те ырӑ курма ту вӗсене. Эй, Турӑ, мана кураймансене, мана хур тӑвакансене, мана усал тӑвакансене пурне те ҫӑл ырлӑх туманшӑн ҫыллӑскершӗн пӗтмелле ан ту вӗсене. Чӑн тӗне пӑрахнисене, чӑн тӗн ҫинчен йӑнӑш вӗретнипе суккӑрланӑ пӗтес ҫынсене хӑйӗнчен пӗлтерсе ҫутӑлтар. Вӗсене хӑвӑн пӗтӗм ҫӗр ҫинче пӗрре анчах апостолсенчен юлнӑ таса чиркӳн ҫыннисемпе хутшӑнтар. Эй Турӑ, Хӑн вилнӗ чурусенӗн, ман атте-анненӗн, пуртӑван-хурӑнташӑмсен чунӗсене, чӗрӗлсе тӑрса ӗмӗрлӗх пурнӑҫа кӗрессипе ӗмӗтленсе вилнӗ ватӑсене, ҫамрӑксене пурне те асӑн вӗсене ӗмӗр асӑнмалла ту. Эй Турра ҫуратнӑ хӗр, Сана аслӑ курса хисеплеме тӗрӗс тивӗҫлӗ. Эс пирӗн турӑн ӗмӗр-мухтавлӑ таса амӑшӗ. Эсӗ херувимсенчен те аслӑ серафимсенчен те мухтавлӑ. Эсӗ хӗрхалӗн сӑмах тура ҫуратнӑ эс турӑ амӑшӗ сана аслӑлатпӑр. Мухтав ашшӗне, ывӑлне, святой сывлӑшне халӗ те кирек чан та ӗмӗр-ӗмӗрех. Аминь. Эй турӑ ҫырлах, эй турӑ ҫырлах, эй турӑ ҫырлах, эй турӑ, турӑ ывӑлӗ Иисус Христос, хӑвӑн чӑн та сан нӳкӗлтунипе ӑшӑсенче Турра тытса таса пурӑнать темӗрсем, пур святой ҫынсем кӗлтунипе ҫырлах пире. Аминь.